Namtichi tokko itti bilbile sheeka intala takka jirraa jaalallee ajjeese jedhe. Ganamaa galgala yaadu jiruu tiyya guutuun harka balleessite maaluma jedhee rabbii kiyya kadhee of keessaa balleessa jedhe. Isii dhabe. Jennaan sheeyni yaa rabbii waan ati jettu jedhe yaa rabbii ija tiyya keessa imaana. Gurra kiyya keessa imaana, harka kiyya keessa imaana, qoma kiyya keessa imaana, jismii kiyya kana guutuu yaa Rabbi imaana naa godhi jedhi kadhu jennaan sheeka jedheen intallan jaaladhe suma maqaan imaani jedhe. Maqaan isaa Baalim bin Amri bin Tuwayli bi amri amiiri lmu'miniin Aliyyi bin Abi Xaalib madiinat al-ilm magaalaa ilmii jedhaniin Aliyyi bin Abi Xaalib magaalaa beekumsaa ajaja isaatiin naxwi barreesse. Abul Aswad Addu'alii mucaan isaallee Al Aswad Abul Aswad Addu'aliin kuni Osumaa nabi Muhammad jiran dhalate osumaa inni jiru rasuul ergamanii osumaa inni jiru rasuul hijiraa deemanii osumaa inni islaamummaan qabatee rasuuli du'an miidhame jechuudha sahabaa ta'uu dadhabe sahabaa ta'uu waan laafaa miti erga inni rasuuli dunyarraa deeman booda isa amane achi booda sahabaan ta'u Muhammadin arguu qaba namni Abul Aswad Addu'alii kanatu ijoollee isaa walitti qabee nahwiidhaan illee beekama. Namni awwala fataa, kasraa, dammaa qubee ta- qubee arabaa tanatti namni awwala itti godhe illee isa. Achi dura fataa, kasraa fi dammaa hin qabu. Suknaa waan jedhan hin beektanimi hin qabdu dura. Isatu itti godhe. Fataa, kasraa, dammaa waan jedhamu kanallee awwala qubee arabaatti namni godhe isa. Qubeen Arabaa dura waan takka hin qabdu, ciftiillee hin qabdu, fataa fi kasraallee hin qabdu. Faa'i fi qaafii waan ati beeytu akkanuma barreessa. Faa, qaaf. Arabni immoo hin beeyti. Afaan isaaniiti. Hin dubbisan. Amma fuudhanii osoo si jala kaa'anii fataa hin qabu, kasraa hin qabu, ciftii takka hin qabu. Tuqaa gubbaa san tokko hin qabu. Qur'aanni dura amala kanaan barreeffame hin jira. Gadaa Usmaan bin Affaan keessa Qur'aanni barreeffamee hin jira Madiinaa, Makkallee hin jiru. agarraa akka ture jechuudha. Harka sahabaatiin barraa agarraa hin jiran. Wanni harka saniin barraa tokkichi waan waan amma jennu kana waan amma beeknu kana hin qabu. Namni awwalatti godhe isa kasraa yoo hidhiin tiyya ka jalaa tun gad jette jala kaa'e jedhee namticha isaa bocu. Wayita hidhiin tiyya ta gubbaa ol jettu gubbarra kaa'e jedhee. Wayita afaan kiyya kun walitti jedhu dammaa godha akkasitti barreessi. Abul Aswad Abduu Aliin awwala afaan irraa bocu jedhani qubee fataa fi kasraa kana. Abul Aswad Abduu Alii kanatu rahmatullahi alayhi ijoollee isaa walitti qabee yaa baniyya ahsantu ilaykum sigaaran wa kibaaran wa qabla an tuuladu yaa ijoollee tiyya wayta isin xixiqqoo erga isin guddattanillee inumaa osoo isin hin dhalatin durallee tola isin oolaa ture jennaan yaa abbaa kiyya jedhanii osoo nuti egaa nu guddanne erga nu xixiqqoo tola nu ooluu numa jirtu osoo nu hin dhalatin dura akkamitti tola nu oolte jedhamaa jedhanii jennaan

Ka ammaa hoo? Wayita shaklii isii qofa irratti xiyyeeffatu, boca qaama isii qofa irratti xiyyeeffatu eenyu fuudhaa jira kun? Ofii fuudhaa jira malee ilmaaniif miti. Ilmaaniif fuudhuun beekumsa laalta yoo ilmaan ta'e. Maaliif jennaan funyaan kanaa miti reka seenaa dalagu funyaan hidhii rifeensa dheeratu qaama qabaatu kanaa miti ka ilmaan guddisu. Ilmaan ka guddisu kana ka goota godhee baasu kana ka hayyuu godhee baasu kana Jismii kanaa miti qubaa takka hin dalagu. Mujarrad jism osoo jismiin ka gatii qabaatu tahe wayta ruhiin baatu sila ka waliin kutan ruhii jasadaa bar sila ka waliin gara samii bahuu qabu silaa jasada malee ruhii miti. Garuu isa ardii jala qabbaranii ruhii sanitti ol fudhatan. Kaa namni isa gabbisuuf tolchuuf lukkuu itti nyaatee juusii itti dhugee saamunaa meeqaan dhiqee qibaatii meeqa itti dibee sibiila meeqa kaasee bareechee booda dubbiin jedhee qursii raammoo qabrii ta'a.

Maal dha? Ilmii dha. Ilmiti isa wajjin jira. Namni ejjennoo fi kutannoo fi namooma keessa busan. Kanaaf ilmaan kee guddisuuf cal qabxiin lammaffaan maal laallatuu qabdu? Intala gaarii. Intala karaan ittiin laallatan. Rasuulli Rabbi hadiisa keessatti maal jedhan? Alayhi salaatu wassalaam dubartii deessu. Dubartii jaalala beektu.

Haadha laal intala fuudhi yoo jenne yeroo ammaa hin baasa baay'ee. Baasa har'a garii. Haadha laal intala fuudhi. Eh? Haadha laal intala fuudhi. Amma immoo akkaawuntii laal intala fuudhi yookiin.

Usii dhabi jennaan sheeyni yaa rabbii waan ati jettu dhe yaa rabbii ija tiyya keessa imaana gurra kiyya keessa imaana harka kiyya keessa imaana qoma kiyya keessa imaana jismii kiyya kana guutuu yaa rabbii imaana naa godhi jedhi kadhu jennaan sheeka jedheen intalla hin jaaladhe soo maqaan imaana jedheen yoo har'a ofii ofitti guuraa jedhe intalla hin jaaladhe maqaan isiitu imaana jedheen Har'a mata duree jaalala irraa na qabee isinraa na maraache. Rabbi sin gaafatu jaalalli kee nama tokkorraa jaalalli yoo si qabe rabbi sin gaafatu. Wanni rabbi irraa nama gaafatu maali? Waan danda'amu qofa irraa si gaafata rabbi. Waan ilmi namaa danda'u. Maa yadkulu fi tawq fi qadri listixaa. Laa yukallifu Allahu nafsan illaa wusaha. Jaalalli lubbuu tana harkaan qabu rabbi. Dhugaadha jaalachuu danda'an. Waan fedhe jaalachuu danda'an. mirga qaballee. Garuu waan jaalate san bira dhaquuf karaa Rabbii fi Rasuula Rabbii ka'an ta'uu qaba. Kanaaf namni ilmaan isaa guddisuuf kun mata duree guddaadha keessa seennu. Sharxii lamaffaan maali jenna? Haadha gaarii filatuu sadaffaan addu'aa. Du'aa'ii Rabbii kee kadhatu keessatti ofii keetti qophaa'u. Abbaa beekumsa hin qabne. Ibnu Hazmi maal jedha rahmatullahi alayhi? Al-Zaahirii. Abbaan yoo ilmi malee guddate, barnoota malee yoo guddate, safuu fi adaba malee yoo guddate, wantoota jalqaba ilmoo mataa keessa rukutu keessaa tokkoffaan abbaa makana jechuudha. Wanta awwala ilmoo mataa keessa dhahu. Wanni jalqaba ilmoo awwaa, ilmoo sarara irraa baasu abbaa ilmi malee guddateedhaan, abbaa beekumsa malee guddate akkasuma haati. Namni bor abbaa ta'uu deema. Abbaa san ta'uuf abbaa jechuun dhalchuu miti. Osoo dhaluun kan haadha nama taasise buddeennu shanee raammoo dhalee yaaseedhe raayya bara. Buddeennu shanee raammoo dhalee yaaseedhe buddeennuun shamaan. Nyaanni shanee raammoon keessaa yaa'a ba'a. Nyaanni shanee raammoon keessaa yaa'a. Osoo dhaluun kan haadha nama taasise buddeenni dhale shanee raammoo yaasee. Haadhummaan, abbummaan mucaa argattee carqii itti godhuu miti. Ulamaan Islaamaa guddisa kana bakka hedduu qoodan. Guddisni ilmaanii tarbiyyaa jasadiyyaa.

guddisa amalaa, guddisa hawaasummaa, guddisa beekumsaa, guddisa ruuhii, aqiidaa ykn iimaanaa. Guddisni sadarkaa kana qaba. Gosa. Guddisni dhalli namaa hundi itti xiyyeeffatu guddisa jasad, jasadiyya, ka qaamaati. Ka qaamaa horiidhaan garaagarummaa hin qabu. Sa'a faranjii kan kirooshii ati itti guurtee nyaachiftu faagulloo, Qorqoorroo tokko dhooyteefii haxirii keessatti barandaa itti gootee hagulloo bulbultee obaaftu. Garaagarummaa maalii qaba mucaa kee ka mana ciisu? Mucaallee nyaatu jira dhugu jira ilma namaati garuu huccuun uffataan dubbata. Yoo jasada qofa nyaachisuu, obaasuu, itti uffisuu kun waan qaamatti rarra'u qofa qaama. Kanaa miti ani waa dalagu. Kun guddisa horiillee nyaachisaa jirta, marga fidaafii jirta, bishaan obaasaa jirta, wayita horiin dhukkubsate mana haakimii horii jiraa miti mana haakimii namaan lakkuma jirti. Mana haakimii horiillee diddee marfeellee waraanataa jira isaan loon. Mal farqu bayna al-haywaani harma wal insaani amma sitti garaagarummaan namaa fi haywaana garaagarummaan hin jirtu. Guddisa ilmaanii keessaa ka inni irratti itti xiyyeeffatamu harki guddaan jessa tarbiyyaa jessa biyya. Umar ibn Khaxxaab mucaa isaa Usmaan Abdullah irratti foon harka arge. Eessaa fidde jedhee. Ishtahaytu washtaraytu jedhee. Hawwee bitadhe jennaan kullama ishtahayta ishtarayt waan waan lubbuun ta'e si gaafattee hundeen fiddaa fi jedhee. Guyyaa qiyaamaa qad adhabtum xayyibaatikum fi hayaatikum addunyaa jiruu duniyaa teessan keessatti waan babbareeda nyaattanii fixxanii dabarsitanii jirtan har'a waan qabdan rabbi yoo sin jedhe qiyaamaa akkam gootanii.

Dhufee abbaan wayita Umariin fuuldura taa'an akka waan loluunii abbaan mucaa kana kana waa jejjedhu. Mucaa kanatu na- mataa na dhukkubse waan an jedhu dhagahu. Jallinaan mataa na garagalche. Jennaan ati haqa isaa guuttee hayxi isaa maali jedhe. tokkoffaan haadha filuu fi lammaffaa moggaasa gaarii isaa moggaasuu sadaffaa qur'aana barsiisuu jedhu kana guutteenna mucaan jarjareeti yaa abbaa kiyyaa umar jedhe abbaan kiyya sadanuu quban qabu waan atama jedhu

mirga ijoollee miidhuu mirga ijoollee miidhuu haadha tartiiba hin qabne haadha guddisa quraanaan hin guddatin haadha safuu hin beeyne fuutee haadha jettee manatti hin galtee bor ijoolleen ittiin xiqqaattu ka wayitatti fuutee mana barumsaa fidduu si jala gortee sa'a lama booda ijoollee boqannaa irratti kennaaf ijoollee sa'aati ayyama godhaaf baaftee mana deemti. ati waan biraa dalayda isiin as harkatti qabdi li'annaha hafuura ilmii hin qabdu hafuura beekumsa namni ilmii hin qara'in ilmii hin kabaju namni beekumsa hin qara'in beekumsa hin baratiin barnoota hin beeyne barnoota abba ka kenna ilmoo wanni ilmoo cabsu tokko kan kanaaf ulamaa'ni gaafa haadha wajjin sargii godhatee namni dhufee wajjin bulurraa Akkuma Rasuulli Rabbii jedhan aleyhi salaatu wassalaam, Tokkoon keessan wayta haadha warraa keessanii dhihaatu osoo du'aa'ii tana jedhe, Allaahumma jannib jannibi sheyxaana wa jannibna sheyxaana maa razaqtanaa osoo tana jedhe lam yadurrahu abadan jedhe Rasuulli Rabbi. Sheyxaanni abadan mucaa kana hin tuqu jedhe Rasuulli Rabbi. Abadan du'aa'ii laal asirraa ka'a guddifni. Ba'da sani gaafa haati ulfooftee ulfi mul'ate. Warri dur Khaxiib al-Bagdaadiin kitaaba isaanii kitaaba Khaxiib kitaaba isaanii keessatti intalli takka warra Bagdaad ulfa garaa qabdi. Wayita teettu, wayita kaatu, wayita deemtu hunda Qur'aana qaraatti jedhan ulfa. Barakaa maalli jette Rabbiin Qur'aan an qara'u kana mucaa kanatti atharee kalaama Rabbiitii mire. Sijaaraan hoo ijoollee miidha jedha warri saayinsii. Haati sijaaraa dhuydu kitaaba tokko keessa dubbisee biyya Masriiti. Haati wayita ulfa garaa qabdu sijaaraa dhuydi. Wayita isheen sijaaraa jammartu mucaan garaa keessa deema. Sijaaraan biyya Arabaatti illee xabii'aa ta'e haraama ta'uu isaa wajjin amala ta'ee jira akkuma nama buna dhugu amanu buna dhuynu kanatti sijaaraa dhugan. Fuuldura haramaatti gabbahan. Sijaaraan haraama. Haraama qulqullu. Illaa garii ulama'a qofatu kilaafa qaba malee aksarri ulama'a haraama jechuu irratti walii gala. Habiisa waan ta'eef waan fokkataa dhibee digdami saddeet itti lakkaa'a warri fayyaa dhibee digdami saddeet. Fuudhanii mana hakiimaa wayita fidan ogeessi fayyaa dhibee biraatti moo waan biraati jechaa laaluuf kifilii ciibsee firaashara ciibsee laale sijaaraa argama. Wayita fuudhee sijaaraa qabsiisee itti kennu mucaa wayita sijaaraa isiin dhiiftuu callisa garaa keessa ka deemu. Wayita isheen sijaaraa dhuydu garaa keessa deema mucaan.

Gaara ittiin diigamuu danda'a Qur'aan. Salafni dur Fudayl ibn Iyaad wayita budaan gaala dho'ite gaala seente budaan gaalli utaalee nama jala taa'u didee fincilu gaala qabanii Fudayl ibn Iyaad bira fidan ciibsanii gaala kana gurratti qara'a afa ghayra diinillaahi yabghuun aayya toyta qara'u gaala achumaan fayya

jira imaani jedhe sadarkaa san haati jedhe khaxiib albagdaadii rahmatullaahi alayhi wayta ulfa garaa qabdu wayta teessu hunda jiruun isaa isii qur'aana tahe mucaan sun achii bahee gaafa waggaa shanii qur'aana guutuu haffatee dha qubatti qara'uu miti barakaa qur'aanaati kanaaf dubartiin ulfa qabdu Kanaaf Oromoo wayita mammaahitu daa'imni gaafa garaa haadhaa jiru haati biyyee nyaattu gaafa dhalattellee biyyeema haadhaa jetti Oromoon. Oromoon jedhaa bara mammaaka. Amaluma san dhaalaadha. Osoo isiin biyyee nyaachuu baattee foon leencaa nyaattellee tarii mucaan leenca ta'aa jechuudha. Akka mammaaka jechuun huma asirraa jalqabeedha wanni dubbatamu Oromoon mammaaka Oromooti. Kanaaf barakaa du'aa'ii godhuu Gaafa mucaan kun dhalatee gad bu'u itti adaanuu. Gaafa inni moggaasa gaarii wagga guyyaa torbaffaa sunnaa rasuula rabbiiti. Haqiiqaa irraa qaluu kun marti barakaa guddisa ilmaaniiti. Barakaa itti godha guddisa ilmaanii irratti. Gaafa mucaan of beekee maamaa baabaa jechuu eegalu jechoota wahii afaanii guuraa eegalu. Qur'aanaan dheengi'u, hadiisa rasuula rabbiitiin dheengi'u. dikriidhaan dheengi'uu, ulama'ni dur zamzam obaasan, guddisa tarbiyaa aqliyyaan mucaan ilaalchi inni addunyaa tanaa qabu, ilaalchi inni ilma namaatii qabu, ilaalchi inni jiruu qabu adeemsa keessa sammuu isaatti osoo hin fe'in, osoo sammuu isaan gud- itti- ittiin feetee itti hin guddisin ilaalcha isaa sirreessuu daa'imummarra. Guddisa hariiroo ummataa keessatti mucaa kee qabi hospitaala fidi yeroo tokko. Muuzii burtukaana itti biti harka kaa'i nama dhukkubsaterra deemee haa qoodu. Maal barata mucaan kun? Arjummaa, namummaa, hawaasummaa barata. Mallaqa birrii kudhan birrii shan kenniifi birrii digdama waa itti kenni kadhattuu karaa gubbaa teessu kana ofii isaati haa qoodu. Maaltu biqila keessatti mucaa? Rahmata biqilaa dhufe. Ijoollee namni gariin dogongora guddisaa keessatti wantoota ijoollee jallisan. Warri waan kana qoratu waa kudhan lafa kaahan. Wanti ijoollee jallisee kararraa baasu. Inni tokkoffaan ulamaan islaamaa lafa kaa'an wanni ijoollee jallisu ka jalqabaa axalaaq. xalaaqa jedhan haadhaaf abbaan adda yaa'u yeroo arbi lama wal lolu ka jidduutti caccabu sanbaleexa jetti oromoo yookiin cita wayita arbi lama wal daaru daaraa wal godhu ka jidduutti caccabu sanbaleexa lammaffaa hin beeytan ka saaraa bultii diiguun ilmaan irratti qabu beeku lammaffaan aliyyoo tumu yatimummaa haadhaaf abbaa malee guddatu sunillee qadara rabbiiti amma ijoollee irratti ka ulfaatu hiyyummaa

jira. Garuu wanni ilmaan cabsu ija ofii fuulduratti warra bultii diigee adda bahe haadhaaf abbaa isa. Tun magribiin jirti kun mashriqiin jirti. Jidduu kanatti ilmaan irratti wal lola. Isin heerumtee nama biroo jala seenti inni fuudhee ta biroo fida mucaan jidduu kanatti jaalala dhugaa san dhabde. Hin beektan kasaaraa waan ani isinitti himuu miti waan keessa ooltan jireenya qabatamaa beektan.

Yookiin haadhatu riskii barbaacha ijoollee dhiftee biyyaa baate. Eelee ollaa jala wanti ijoollee. Festaala gurguru yeroo silaa barattu, yeroo silaa mataa isii ijaartu, yeroo silaa nama taatu gabaa keessa fiigu ijoollee. Ijoollee umrii xiqqoo. Wa- Wayita silaa namni isii qallabuu qabu dirqamatti. Gaafa gabbaatee gabatti makamti, gaafa hawaasatti makamti ijoolleen umrii xixiqqoon waan fokkataaf gaarii addan beektu. Hiriyyaa fokkata isii booji'uu danda'a. dirree biraa seenti mata duree biraa keessa galti ijoolleen hin beektan kasaaraa hiyyummaa. Inni afraffaan durummaa durummaan ijoollee gud- jal'ina keessatti gahee guddaa taphata. Ijoolleen gaafa waan barbaaddu hunda argatte hin fassayiti. In lubbuun ilma namaa akka daa'imaati jedhan yoo qabanii hin guusisin harki isaati dibbee haati maasishii itti gootee dhoqqee itti dibbee cilee itti gootee dirqiin guusiftii mi ijoollee. harma hoti. Lubbuun ilma namaa kun illee yoo hin fuusisin qabdee daangaa itti hin godhin si harkaa baha. Ijoolleen akka feete konkolaataa qabattu, akka feete mallaqa argattu, bakka feete deemtu gaaf tokko aalimni lamaa ilmi irratti wal morman. Mormii keessa waa waliin jedhan. Maal waliin jedhan beektu? Tokko waan jedheen bara ilmii tana hiyyummaan baradhe jedhe. Jennaan bara ilbii tanan durummaan barate. Kan turre hamaa. Kan turre hamaa jedhan. Durumma turre hamaadha. Durummaa keessaa bahee ilmiin baratu namni. Kunna nyaadhu jedha, kunna dhugi jedha, kunna oofi jedha, kunnaan bashannani jedha. Wanni isa affeeru isa waamu. Gandatti isa hambisu, manatti isa deebisu. Kumaatama jira gaafa durummaan jirtu. Gaafa hiyyummaa immoo namni haga ta'e hin du'u osoo hiyyummaan nama ajjeete ajjeefte qaata dhumne dha idal qarri osoo hiyyummaan kan nama fixu ta'e qaata dhumne duniyarra tanarra namni hiyyummaadhaan hin du'u an ilmii tana duroomee baradhee durummaa keessaa bahee osoo ilmiin na sakaa kanaaf durummaan daangaa dabartellee ijoollee tee waan feete akka jarri barbaadde yoo itti gadi dhiifte jiruun duniyaa akka tokkotti hin teessu Birrii akka feetetti bash bash yoo goote ijoolleen hiriyyaa fokkataa waliin konkolaataa akka feete qabattee ofii ijoolleen bakka fokkattuu dhaqxi. Birriin balbala hunda si banti balbala ati feete hunda waan bantuuf gaafa balballi hundi baname ijoollee caabii isin qabatti. Kasaaraa. Inni shanaffaa hiriyyaa fokkataa ijoollee ta'e summiidha ijoollee hiriyyaan fokkataan summiidha. Nyaata tokko summii qabaa yoo isin jedhan takkaa nyaadhee dhiisan jetta Xiqqoo garaan gahadhee dhiisan jedhu amma osoo nyaanni tokko summii qaba siin jedhan takkaa irraa fufudhee dhiisan jedhu wantum san dhaaba. Namni kun summii qaba ijoollee itti jallisan. Ilaalcha fokkataan deema. Dirree fokkattuu oola. Bakka najisaa oola. Yoo siin jedhanii sitti himan osoo beektu osoo argitu ijoollee ta'e. Gadhiifte taanaan ijoolleen kee.

Abbaan dhagahee maal jedhaa jirta? Yaa Rabbi bilbila na godhi jedhaa. Maa sii fi maamaanillee wayita galtan bilbila malee nu quban qabdan osoo bilbila oli gadi ooftan raftan wayita hirribaa kaatan bilbila oli gadi ooftan nuti sa'aatii isinii wajji taphannu dhabne kanaafuu osoo bilbila ta'e isinii wajjin taphadha jedhe. Yaa Rabbi bilbila na godhi. Ijoollee bakka kennuu fi dhabuun, taphachiisuu dhabuun, sa'aatii jara wajjin taphattu, sa'aatii isaan dhageeffattu qabaachuu dhabuun ijoolleen tun waggaa muraasa qofa ijoollee tana booda wayita isiin si dhungatuuf si fiidu waa ofirraa hin qabin gaafa dhungatuuf duuka fiigdee dhabdu. Gaafa garaan kee kun boba'ee dheebottee ijoolleen bahar gama si harkaa bahee garaa si harkaa ta'e. Gaafa dhungatuuf duuka fiigdee ijoollee dhungatuun si harkaa hafutu dhufa gaafa jara si dhungatuuf si fiidu. Kanaaf sa'aatiin keenya illee deemee jira. Mata dureen kun mata duree bal'aadha. Guddisa ilmaanii yoo jedhamu waan laafaa miti. Rabbiin nama ofii guddatee dura, ofii of jijjiiree dura, ilmaan ofii irratti jijjiirama fidee, ummata kufee, ummata amalaan kufe, beekumsaan kufe, barnootaan kufe, maatiin kufe kana tartiiba deebisu Rabbi nu haa taasisu. Rabbi nu haa taasisu. Bakka guddaan Rabbi nu haa gahu.